Merħba, dan huwa shooter u jekk taraw xi ħaġa interessanti ibatu inna fuq shooter at danusan.com. Illum Waħdi. Imma jien kif qatt nista' nkun waħdi meta jien għandi lilkom, eh? Eh, għajduli. Ijat waħdi għax eh, Daniel ijab bi break biex ma tasbux li d-divorzja jina jew hekk ġifiri minna ftit joħor jerġa' ikun ijat hawnhekk. Issa, Meta jina nkun qiegħed waħdi nibda bil-mod il-mod naħseb, naħseb fuq ċertu affarijiet u l-ħsieb waqali fuq l-automatik, il-karozzi automatik. Illum id-dibattitu huwa jaqbillek ikollok karozza awtomatik jew karozza bil-gerijiet. Temmnu li jeżistu nies illi lanqas biss jistaw isuqu karozza bil-gerijiet għax ikunu trenjaw biss fuq l-automatic. In-nies anzjani bħalna ikunu mdorrijin isuqu bit-tnejn. U jien niftakar di diskussjoni meta kont għadni żgħir fej x'jaqbillek karozza automatic jew inkella karozza bil-gerijiet. Meta kont tinqaba' fit-traffiku, li dak iż-żmien kien naqra iktar rari mil-lum, kont tgħid isma' tant kien hemm traffiku, tant kien hemm serbut ta' karozzi wara xulxin li ħraqt il-klaċċ. Issa, din li taħraq il-klaċċ awtomatikament fil-karozza automatic ma teżistix, imma għal dawk li suqu bil-gerijiet il-klaċċ li huwa l-ewwel pidala fuq ix-xelluk, fil-verità għandu jkun jitqof fit-traffiku ħafna tinħaraq. Insomma, jiena nixtieq nara intom x'taħsbu jekk jaqbillek xi kollok karozza awtomatik jew inkella waħda bil-gerijiet illum kif inhi Malta. Imma, apparti hekk, għadna ħirġin minn żminijiet fej kulħadd mar jiekol l u law. Però rispett, sinjuri, rispett lej il-waiter. Fejn qiegħed? Dan huwa l-waiter kif qed taraw les biex jieħu l-ordni. Dawn minn naħa l-oħra huma l-klijenti li ilhom mal-mejda żmien u jidhru li qed jieħdu goż kbir. Il-waiter jersa inkiss inkiss biex jieħu l-ordni. Lesti biex tordnaw, please.
John, Jien potetra minu toħra please, jekk jogħġbok. U l-waiter ikollu jistenna. Li kieku kien taxi kien jiċċarġa l-waiting time. Imma f'dal-każ ikollu jalaq ħalqu u joqgħod kwiet. U għalhekk aħna bħala shooter għaddejjin bil-kampanja tagħna tkunx l mal-waiter. Għax għalkemm il-waiter ikun jidher kwiet xorta waħda Huwa tad-demm u l-laħam u xi darba qatt qatt taqbiżlu. Oj, oj, ow! Huwa veru li meta mmorru nieklu, jekk jista' jkun għandna nagħtu kas lil dawk li qed iservuna x'qed ngħidlek jien, attakk nervuż kbir, jiġifieri kunu konxji tal-waiters u tal-madwar. Issa, il-Pulizija ħarġu tal-avviż dwar dawk il-tnejn min-nies, żewġ Marokkini li Ma nistax nifhem kif irnexxilhom jaħarbulna mill-airport imma ħarbulna u qed infittxuhom. Issa meta rajt ir-ritratt, hemm wieħed illi għandu xaqsam ma sibtek, għaraw, taraw jixxieba nara. Għara neċċajda jgħadu, għax dak jieħu ftit għalija tajjeb. Eh, ħaġa li qed tiġri bħalissa fuq social media hija il-narrativa tan-nazzjonalisti hija li Robert Abela qiegħed fuq zaq Il-Laburisti. Issa jiena xi ħaġa bħal di aħna ta' xuter ma nistgħux ma niċċekkjawhiex. U allura x'għamilt? Inżilt fit-toroq u ċċekkjajt jekk Robert Abela huwiex fuq żaq il-Laburisti. Jiena ninsab hawnhekk fir-Raħal Ġdid fil-qalba tal-Lajburisti biex niftehmu quddiem il-każin tal-Labour u ħa nistaqsihom jekk Robert huwiex qiegħed fuq żaqqhom u nkunu nafu malajr. Mela, qed jgħidu, qed jgħidu, taf min qed jgħidha, imma insomma, illi Robert qiegħed fuq żaqq in-nies. Inti fuq żaqqek qiegħed? Fuq żaqqi żgur mhijiex għax jien għalija. Ħa nara. Anzi żaqqi kbira bil-ġid qiegħed jagħtini. Eh, tajjeb, mela inti m'għandekx. Le jiena tajjeb qiegħed.
Eh, Robert, qiegħed fuq żaqqek? Lanqas xejn.
Le, lanqas xejn. Le?
Dak fuq qalbi qiegħed. Ah, jien m'għandi xejn, eh, s'issa. Imma dak għajjilha. Fuq qalbek. Fuq qalbi qiegħed.
Robert. Engraved.
Il-kulħadd għandi fuq żaqqi jien. Ħanżira bara, ġifieri poġġejt il-kulħadd. Kull kulħadd għamil tem. Imma imma nħobbu.
Imma għaxara, fuq zaqqek hekk għandek xi tatu ta' Robert? Le, le, le. Xej. Inti inti għandek. Zgur? Għanara.
Għanaru xifli. Til minn għandek fuq zaqqek. Il-Bernard Lekol kif għamil tal-familja tiegħu. Eh, Jah, jien m'għandi xejn. Jien taf x'għandi fuq żaqqi. Il-delija, il-delija.
Fuq żaqqi?
Ejsa.
Ħallisitilhom in-nazzjonalisti. Ara nara, rajtan.
Biex inserħu ras Robert tajjeb, mhux talli mhux hija fuq żaqqu, imma fil-każ tiegħu hija mdur kulħadd fuq żaqqu tajjeb, imma serraħ rasek m'intix qiegħed fuq żaqq in-nies għax iċċekkjajthom kollha. U dak kien Shooter għallum, nispera li ħadtu gost, jekk le x'nit ngħidku aħna ma insomma tistgħu tibatulna fuq shooter at danusan.com kull ma taraw u taħsbu illi jott għalina. Tinsawx qegħdin fitxu dawk iż-żewġ Marokkini għadna ma nistgħux insibuhom jekk taraw lil xi ħadd tibatulna. Tgħod tqis jien qatt ma mort il-Marokk. Il-Marokk għandhom belt vera sabiħa jisimha Marrakesh. Naħseb m'għandix għalfejn immur jiena x'għandi l-mara u kex il-ħin kollu titlob nara tiġi mara kex. Vojta. Ta'